kan rak herh tukmi cu rak tluk rinh lio caan i tung mertu hi kan rak herh tuk a tlu cangmi cu kan ning a zak mi hmai kan khap ti lo hmai ah kan chuak ngam ti lo mah kha mi hmai kan chuah ngam lo lio ah khan zeidah kan hau te cun ra ka u ra ka nau na ning rak hla bawipa nih na sualnak vialte an ngaihthiam i thla kan cam lai bawipa nih in hrim ṭhan se ti a kong va koih i a ban in va dawi thla campi a nun rem hi Khrihfa Pathian minung a simi thlarau minung vialte kan ṭuanvo ngan cem a si. Hallelujah. Kan lakah hin mi zeimaw kha sualnak a tluk tikah cu sualnak a tlumi kha kan ṭuanvo ngan bik cu zei na si cun a tlumi kha a hlan a sining i hun hrimh ṭhan hi zumtu vialte kan rian si loin zumtu lakah thlarau minung a simi nih khan a tlumi zumtu kan unau kha ṭha tein nan va tun mer ṭhan hna lai ee ti kan Pathian min thangṭhem ko seh Zum tu unau a simi sualnak a vung tluk tikah thlarau minung a simi nih zoh sawhsawh phung hrimhrim a si. Na va kal bak lai i a tlumi a hlan ah Bawipa thangṭhatnak ah caan ai pe pengmi Pathian minung a rak si biakinn ah nuam tein ummi pa kha a tluk tikah biakinn ah phak lo tik bak ah thlarau minung a si le si lo hngalhnak cu cu a tlumi kha a zoh sawsawh khi zoh okay me ke pe piang thang nan ti mi ka huat tuk mi cu khi ke zoh okay mei pei si cu crusade kai zei hmanh a ka rel tawn lo nak cu zarh hnih do ko nan pian thar nak nin zarh hnih do an ngu hna cu khi sukla mei khi khi ka chim mi cu khi pa cung a tlung ko khi tiang piang thar mi nih zei tik hmanh a zoh lai lo piang thar pa a vung tluk tika a va kal le thla va cam pi lai a va ṭahpi lai ko u ziah Pathian dawtnak a thei cangmi nih ziah na tluk kan tho lai hla kan sa ṭhan lai hla kan hruai ṭhan lai biakinn ah kan kal ṭhan lai Pathian kan thangṭhat ṭhan lai a tlu kho ciomi lawng te kan si a tu hi nangmah cu nang tham cu tu voi khat pei na tluk ko cu kan nih hna hi voi tam tuk pei kan rak tluk cu tho ra thlacam u sih tiah a tlumi unau vun tun mer ṭhan kha thlaraumi Khrihfabu chungah kan rak herh taktakmi le thlaraumi nung nih kan rian cu si hallelujah hallelujah voikhat cu Pathian rian ṭuan vemi pakhat kha a tlu ve a tluk ve tikah ka vung leng i thla ka vung campi ka mitthli bak ka vung thlak mitthli bak ka vung thlak kha nang cu ka tlu tiah ṭha tein mi nih an in hngalh i nangmah zong nih na uan khan i na kan tei dih cikcek kannih pawl a dang pawl vialte tu hi a thli tein kan tlu nain Pathian hmaika a tlu lomi kan um lo i thinlung in a tlu na mi nahchuahnak kan a thli tein saupi a tlumi lawngte kan si na mi nih a tlu tiah an kan ti bal lo tlu lo pungsan tein kan i umter i nang cu ka tlu tiah na lekhan bak i mi vialte nih a tlu hmu nan in hmu na kan tei dih tho bawipa i hrim law rianṭuan ṭhan u si ka ti ka mitthli ka vung thlak i ka vung ṭahpi thla ka vung campi pathian minung hna na unau pakhat khat kha voi dang ai ka ṭhu tawnmi pa biakinn a panh ti lo tikah ziah na to sawsawh to sa sawh ding me si biakinn a phan ti lomi kha ane va dawi bake ka u susui pa alian pa a cung pa ra ko e ka hin nangman um lo cun kan si kho bak lo te rian zong kha phun dang ten vun sial i a tlu a ril mi tun mer he zumtu vialte nih kan rak herh tak tak mi rian pathian a kan khinhmi si kan pathian min thangthan ko seh nang ta na nun ah hin a hotal hi an tluk an rilhnak ah na tung mer bal hna maw thlarau tlau tlaitu i bawipa nih hei kan man tuk lo hmanh ah unau a tluril mi tal tung mertu ding ah hin bawipa nih in hmang cio ve hram na se amen tuzan chairman pa nih Korea na relmi kha makha rian bak ka si Pathian nih minung le Pathian airal bakmi kha Jesuh thisen thawngin a kan remh i a kan tonter ṭhan i he restore amah nih khan kan tluk kan rilhnak khan a hun kan tunmer ṭhan i pa he hun kan fonh ṭhan bantukin kannih zong kha unau pakhat le pakhat ai pehtlaihnak a catmi le ai rem lomi le nun a tolmi vialte rem ṭhannak rian a kan khinh tiah tuzan ah kan chiamen pa nih ca van rel i a rel bak khan tuzan a relmi le ka chim dingmi cu ai kaih bak ka rak si Pathian minung hna Pathian riantuan hi thawngtha chim lawng si lo thawngtha chimmi cu a tampi lakah pakhat te si so bia hi pinah rian a tampi pakhat le pakhat hi kan tluk tikah o kha maka pei su na tlu te lai ti kha kai cu kan rak hngal chia ko ai nan mah hna pian thar cu zeidah si lai ti khin nan ruah reng reng kan hngal chia dih ti si lo khan kha pawl an timi hna cu amah bak kha me piang thar lo a si bia tluk kha si Piangthar nih cun a unau piangthar a tluk tikah a ngaih a chia tuk i a mitthli he tunmer kha a rian vialte lak i a rian ngan ciam ah ai chiahmi si. Khrihfabu chungah hin thlarau minung hi kan in help taktak hna. Hallelujah. Phaisa nakin thlarau minung a sami nu le pa hi kan in herhmi hna Khrihfabu nih hin a si bikmi si. Piangthar cio cio cu Bible nih pahnih ah vun kan ṭhen i thlarau mi ti le titsami tiah Bible nih phun hnih ah piangthar hi a kan ṭhen. Titsami cu a pianthar dih hnu ah a titsa duhnak in a kalmi kha titsa minung kan ti hna i zohchunh awk tlak nun an ngei lo nain an thih te tikah cun pa sin ai din dingmi an si. Amen. A sunglawi tuk ko nain an vanchiatnak cu pian cun piangthar i Khrih dawtnak an thei nain tesa ngei lo bakin fapa sual bantukin ro cu ato a co te lai nan a pa a mitthli a tlak tar lengmang mi thlalangawng a khuai lengmang mi fapa chim ngai lo he ai lo mi piangthar tampi kan um a cheu cu an pianthar lawng salon an pianthar hnuah thlarau dum ning tein khuan sai mi nih an hmuh hna tikah Jesuh bak an hmuhmi hna an nun ai dawh tukmi hna ka piangthar an ti tikah um nang na pianthar cu kan zumh bak na umtu na hawi her ah hin piangthar timi cu nangmah na si awk sai tiah kan ti khawhmi hna minung tampi an um i cucu Khrihfabu chungah hin minung hi phoithum kan um i pakhat cu piangthar bak lomi a pahnihnak cu piangthar an si i cu group pahnihnak cu pahnih an vun i ṭhen ṭhan i thlarau le tisami tiin Khrihfabu chung in phunthum kan um. Mah lakah hin piangthar lomi phoikhat phoikhat cu a piangthar ko nain piangthar lo he ai lomi piangthar lo tuahmi vialte kha tuah zeuh zeuh lengmang mi a thathawh caan ah a view raak tak ai nuam tak i tlawmpal ah zup tiah thal mei kaang bantukin a ziam ṭhanmi tha vun pek le cangka tiah tha vung tho i ai vun i pe ṭhan ngai nan a vung mal ṭhanmi tisami tampi kan um lai a cheu cu thlarau mi bak zong nan rak um lai Khrihfabu chungah hin mizeimaw zumtu unau sualnak an tluk tikah aho nih dah a va zuan hnawh lai i cu a tlu a rilmi sualnak i a va tu ṭhanmi cu aho nih dah a va tom awk a si tiah cun zapi te nih bawmh awk si lai lo e ti